Дәвам итәбез. Сарытау өлкәсендә унбер татар авылы бар. Шуның берсе, Яковлевкада, кешеләргә бары тик кушаматлар белән генә дәшәләр, чөнки биредә милләттәшләребезнең күбесе өч фамилияне генә йөртә. Бу авыл да Эльвира Хөснетдинова булып кайтты.
Хозурланып авылны күзәтәбез. Каз үрдәкләр суда чупырдаша, ә якында гына күркәләр үз урыннарын бирергә теләмәгәндәй күгәрченнәрне куа. Хәзер авылларда кышкырт яки мал тавышы ишетү дә могҗизага тиң. Ә Яковлевкада һәр йортта 50-60 тан артык каз асрыйлар. Бу элек-электән гадәткә кергән. Каз өмәләре авылда иң зур бәйрәмгә санала. Уза елгасы буенда ике татар авылы, Яковлевка һәм Абдуловка урнашкан. Халык арасында аларның барлыкка килүе турында бер риваять яшәп килә. Безнеке вот монда э, шул төштә Абдуловка деревня бар да, и тегендә безнеке дальше вот инде село Яковлевка. Э, анда бер э, бездән инде бабаларыбыздан килгән э, булганнар ике бик зур бай кешеләр Абдул да Яков. Абдул э, Рзарестелә дә инде и Яков инде э, Яков Бирә анарга шул йирләрне, ә үзе күчә инде Абдуллин урнысына. Эзләнә торгач, бер китапта Горцев фамилияле авторның язуына тап булалар, ул 1675 нче елда Яковлино дигән матур табигатьле авылның булуы турында әйтеп калдыра, тик башка мәгълүмат юк. Соңрак Мәскәү архивыннан кулларына бер документ килеп керә. Ул документта язган, что по переписи населения 1744 нче, 47 нче елларда бар, Яковлино, ни, авыл, Яковлевка, деревня, Яковлевка диеп, и анда торганнар 67 кеше, 67 душ язган ди. Вот шул инде документка без ссыласть теләбез дә, и шул документ буенча беләбез, что безнең инде авылның тарихы тотына, 1728 нче елны. Әлеге документта авылның элек Пенза өязенә караганлыгы турында мәгълүмат бар, аннан ул Сарытау губерниясенә кергән, Шул вакытларда бирегә Вольски округыннан кенәзләр, Акчурин, Тугушев һәм Кудашев күченә. Хәзергәчә, Яковлевкада күп кешедә шундый фамилия, шуңа да биредә бер-берсенә кушаматлар белән дәшәләр. Авыл уртасында һәркемне мәһабәт мәчет каршы ала. Аны 1986 елда ук салалар. Аллаһ йортына картлар да, яшьләр дә йөри. Җомга көннәрендә, бәйрәмнәрдә кеше күп була икән. Җомага бер 30-40 кеше йыела, шөкер, әлхәмдулиллаһ, шөкер. Бәйрәмнәрдә тәм вот меңнән артык була кеше. Меңнән артык. Яшьләр дә күп аятка килә инде. Ни, җомага да яшьләр күп килә. Рәхмәт. И аятка инде вообще инде ни атырга кем дә калмый. Бу көннәрдә гыйбадәтханәнең өч каты да халык белән тула. Авылда элек-электән дингә игътибар зур булган. Заманында биредә биш мәчет балкып тора. Кадимилек көчле булган. Хәрам дип, хәтта кызларны укытмаганнар. 1917 елдан гына нәфис затларга белем бирә башлыйлар. Яковлевкада беренче мәктәпне,

Мәктәпкә татарча сөйләшергә ярамаган, ишетсәләр җазалый торган заманнарны күрергә туры килә. Бу хәлләргә дә инде егерме елдан артык вакыт узган. Шул вакытта алар баралар Дергачевский районга, анда татар мәктәбеннән алар опыт китерәләр, күп китаплар, и тихо гына шулай мең дә тугыз йөз туксан икенче елдан татар теле кертәләр бездә. Хәзер инде. Бездә татар теле ике сәгать, әдәбияте дә, и татар теле тугызынчы класска тике укытабыз. Мәктәптә укучыларны халкыбызның милли традицияләре белән дә таныштырып баралар, февраль-март айлары Татар көннәре исеме белән уза. Укучылар милли киемнәр дә тегә, үзләренең иҗат җимешләрен тәкъдим итә, музейда алар ясаган Сөембикә ханбикә, төрле заманнарны чагылдырган авыл өйләре бар. Мәктәп музеенда да халкыбызның йолалары, гореф-гадәтләре белән танышырга мөмкин. Чиккән сөлгеләр, чүлмәк, йон эрләгеч, һәр экспонат татарларның буш вакытта да ниндидер шөгыльләре булуын сөйли.
Безнең өчен бик кадерле булган әйбер ул, Май атларга җайланган әйбер. Мондый инструмент һәрбер семьяда булмаган. Берничә семья өчен бер һәм бер өйгә җыелышып, әбиләребез май атлый булганнар. Май атлаган вакытта җырлар җырланган, авыл хәбәрләре сөйләнгән дип әйтә алам. Яковлевканың тагын бер кызыклы ягы бар, биредә туйны эш беткәч, кыш айларында, төнге уникедән соң уздыралар. Кияү белән кәләш янына кунаклар шулай өч төн рәттән җыела. Әйе, халкыбыз хезмәттә дә үзен аямыйча эшли, ял итә дә белә. Ильвира Хөснетдинова, Татарлар, Сарытау өлкәсе.